Eleni yw'r tro cyntaf i'r sioe gael ei chynnal ac mae wedi cael ei threfnu gan Gymdeithas Bridwyr Ifanc Gwartheg Jerseys Cymru a Swydd y Mwythig. Mae yna gystadlaethau i loi, gwartheg ac i drinwyr ifanc ac maen nhw wedi cael cefnogaeth dda gyda thrigen o'r jerseys yn cael eu harddangos. Chwarae teg iddyn nhw am ddechrau sioe fach newydd. Mae'n neis i weld bod uh, gefn gwlad yn dal i fynd yn yma efo gyda'r bethau yma sy'n dal ni'n ôl trwy'r amser. Mae'r safon yn wych, mae rhaid i ddweud, er taw Holstein i fi yn wreiddiol, ond na mae rhaid i ddweud, mae safon y jerseys yma, ond ni'n ystyried bod gwartheg mor dda gyda ni yma yn Sir Gyfyrddin, wel, a de Cymru de. Chi'n meddwl bod y sioe hon yn bach yn gynnar yn y flwyddyn? Na, dim yn, dim yn barn fi. Um, Tywed, mae rhai da yn barod i, i sioe am heddi. Tywed, mae trisiedi yn barod i heddi, ond felly mae rhai yn tywed, yn ffres. Tywed, uh, felly yn wth, uh, tri wythnos neu mis, maen nhw'n barod i'r sioe gyntaf am y blwyddyn. Ond uh, na, mae'n neis i, mae pawb yn dod mas, gyd o'r boes y jerseys yn dod mas, cael sbri, sioe yn y da nhw a cael hwyl. Wel, Rhys a Fiona wedi oriau o arddangos, chi siwr fod wedi blino'n lan? Shwt mae'r safon wedi bod yn cyffredinol yma? Wel, mae safon wedi bod yn wych uh, o'r dosbarth gyntaf i'r dosbarth diwetha a mae wedi bod yn bleser fod yn part o'r sioe a gobeithio eithio o, o gryfder i gryfder uh, am y blynyddoedd yna maeth i ddod e. So, cegil yn y gil o wobr yn y, yn y lloi, o'n i'n bach yn siomedig, falle o'n i'n meddwl, cyfer ar ôl pawb yn y lan i fi, i gweud bod ni wedi cael ei robo yn y fe, ffyrna mae siow am hyn, fi'n gwybod. Allen ni wella, t'o' ma' ma' pethe 'da ni dyfu arno gyda ni ail yn y Lloyd Llia a'r trydydd a o'n i itha ble- o'n i weddol blês 'da hwnna so chi wbod ma' ma' lot 'da ni i i i gwitho arno dim ond camu ymlan gallwn ni fyn' o hyn nawr. A'r plant ma' nw mor gystadleuol gyda chi. O ydyn. Pwy sy'n mynd i'r ora' heddi? Yr ydian fi'n credu fe ond wrth gwrs fe fuodd mewn yn rhan fwya o'r disgwyliade felly yy fe oedd wedi ca'l hon da. Na nath y tri yn dda iawn. Yn gyfrifol am roi trefn ar yr holl gystadleuwyr, mae'r beirniaid Izzy Whittaker o Swydd Amwythig. Ac ar ôl oriau o gystadlu, fe aeth prif wobrau'r dydd yn lleol i deulu Evans, fferm Nant y Ci, gyda Nickel Longsil Crescent Zulu yn cyrraedd y brig. Wel, llongyfarchiadau mowr i chi am ennill y bencampwriaeth, ond hefyd yr is-bencampwriaeth. Do, ni wedi gwneud i heno y tro cyntaf. Os sawl flwyddyn ni wedi dechrau ffarmo o six, dechreuon ni godro a dod fan hyn a ennill y doi glas mwyaf yn y sioe. Mae'n real credit i'r pawb sydd wedi helpu ni. Diwrnod i gofio mae'n siŵr. Ydy, ydy, mae'n diwrnod i gofio. A Helen wedyn y ferch. Tithe wedi bod yn brysur iawn yn trefnu, yn helpu drefnu'r diwrnod. So, wedi bod cael, cael bod yn rhan o'r pwyllgor sydd wedi bod yn trefnu a mae wedi bod yn llwyddiannus iawn a mae pawb wedi dod i cefnogi ni sydd wedi bod yn, yn ardderchog.